Hi Afang Sana Pustikar in kan keltir thei reng a, chutilai chuan kan problem-a chu power supply duh tawk kan nei lo vang sawn. Sawi tih kha kum sawi tiin zo tuk in min hrilhfiah teh se a, sawi dawn alawm kha. Sawn a nih chuan in a keltir thei sang ni zanga keu tur si pakhat pawh awp keu tir si lo kha eng emaw a sawn le. Hawl lo kha thil dang fangsan tur Pustikar a awm lo. Hall kha function chuan function a ni. Mahse tunah hian power supply avangin diesel ringa chuanin production cost a tam dawn lutuk a, chuvang chuan kan kan kan keu thei lo ni mai. A thlah thlamna chu kung kum hnih kal dawn tawhah hian eng emaw lakna a awm lo a ni. A hmunah ka kal a ni a, engmah ka ni angin ka kal a ni. Pu Speaker, function tihah khanin hall chu function a lo awm. A function chuan a deuh teh chu a keu tur ni dawn lo a mi. Mahse, function-a power supply-a that si lo chuanin a awp kiau thei lo ni mai a. A kiau lo chuan engchunge function chu ni si ta ang. Push speaker. Function-a nih chuan a note-e sang ning zanga a hak kiau thei mai. Function leh null function leh malfunction kha awmzia kan hriat aṭang ngai ang. Push speaker. A nihna takah chuan kan Minister hian thlahthlam kan tum lo a tih rual hian Minister a rawn nih aṭang hian Khawsawhlai chhimtuipui undivided chhimtuipui tana,

U Speaker, van dawithlak takin he sawrkar hian PRRS tam deuh kha kan chhawm tlat mai a. Aw a dik. Chhung avang chuan saw saw kan lui hlawn hauh lo. Tunah pawh hian hri hi tun sawi thei a ni lo. Covid pawh kan buaipui a. Chiang taka felfai taka saw lai saw kan enkawl thei hun chuanin hma kan la chho zel ang, U Speaker. Ngona pawh vawi kuang a ti ding nawn a ni kha. Tin pu speaker salai sawh ni e. Kan member zahawm tak a rawn seng khan December ni sawm sangni sawm paruk a salai sawh hawn a nia. Ar tui khang hun lai khanin zasarih i. awp tir a ni ta a, a keu zat hi za sawmli pasarih a ni. An hun lai khan chuanin a percent a chhut chuanin twenty one percent keu tir a nia. Chuan ni sawm panga thlahni sa ni sawm pasarih ah khan awp tir leh a ni a.

Fangsawn tiin ka chhang reng alo. Fangsawn lo tiin ka chhang lo ve reng. Pu Speaker, fangsawn lo ve tiin ka chhang lo. Chuanin ni sawm, ni paruk thla li sang ni sawm pakua ah khan Artui kan sorkar ah chuan sangkhat sawm nga kan awp tir.

Aw kha a mawng a ping lo a pan. Chinpu Deputy Speaker Zirtawp nia Private Member Resolution kan sawi chung changah khan chanchinbu leh media kan thil hmuh te kan sawi ve kha voice record hial te demand a ni a, voice record a kha khan hunah khan ka nei ka ti lo va, amaherawhchu hei Party pakhatina press release. June ni kha kha an siam. Khatianga a sawi leh dawn kha chuan rawn amah hian rawn finfiah rawh se. Hetianga midang midang thua thil a ti fo mai hi he ho za loh na ni. Senior member a nia kan za thin amaherawh chu senior member a nia kan za thin a u Speaker. Vawilah hian hetiang thu loi lo a vawk te mawng ping chungchang rawn sawi pawh kha ama rawn cho chhuah a nih avangin u Speaker.

Ka rawn sawi ni, Chief Whip ka nih na ang pawhin ka ka rawn inrawl thiang a ni tih lai kha. He Ministry chhunga Minister in a sawi a ti ang, Tu Minister nge tih kawng a tam hian sawi mai se la. He House ah hian keini pawn Whip kan ngaih a, kan Whip hnuai ah keini Legislator party hnuai ah kan awm a ni. Chuvang chuan a thil sawi dik lo vang in. Pu Speaker, helai ah hian Whip

Khawngaih takin he laiah hian hei midangin an zan hnu chuan Pu Speaker midang hi zah takin ti ve rawh se tih kha kan din chhan, kan rawn din chhuah chhan a ni. Pu Deputy Speaker tumah zah loh ka nei lo. He House-ah hian Members ka nih angin zawhna, zawhbelhna,

Chuvangin clarification a sawi dawn nih chuan hun hun kha siam pah ngai tur a ni. Chuvang chuan Pu Deputy Speaker an demand ah kan lut ang a, pakhat na chuan excise and narcotic chungchang ah hian kha kan hotu ten an sawi teuh tawh a member dang in.